No, but no, but but but but, but wait a minute. Apendi. Tukutimo kamano that is gima simple. Just just the the neade manu promote. Dako ka chandi tip dako ka chandi tip promote. Iwinjo. I appreciate timo gimoro ma at least ber manyalo manyalo yembe no neno ni timo gimoro. Oya oya, badi badi. Anisim, anisim dakati. Iwinjo? To gima nyisi that, that is the problem. Ai ibidu ng'at. Okay, muma- kora adhi gi ki- mali ni. Kit kit iwinjo gima itim. Idich adhi gi mali. Bwana wewe mondo ami usibi japuonj moro wa advice. Hey, tim ni ah no, there's no problem. Gima itim dhako ka chandi tim ye imiye promotion obedo wife number one. Imedo ne dhako moro mondo embo bede oyude jomotelo negi. si ndio? Sisi tatisidi hmm. tutongemane aexplane ni to kiwinji koso na wuyo kodi eita mane agolo simu eita noya iwacho ni sikio la kufa alisikli dawa ini madha yath la mane bana onyulo onyulo i don't have the whole day here bana kidogo tu kidogo tu kidogo tu hebu No, osiepna mane ma dwani odwa nanyiew ne gimoro, odwa na odwa nanyiew ne gimoro. Ing'e ni sama gima okela okela ok adwaga ni Eh, tiwacho- iketa. Bwana wewe ni mondi bwana. Kata kan achat gi ng'ato eh, eh, ti- eh, Ambe I have some business to take care of. eh, tuchat Koro nade? tiek koda. Ikelo gigo. E donga biro kodgi. Bwana tikelo gi adi bwana nyocha nini na winyo ni kelo mana jwala achiel bwana. To lore gi pesa mioro ya. Hapana. Ibona kel ni guni ati oro pesa jwala. Kata kane kata kawana mandasi disoe guni. Ah. Halo, halo, halo. Ah, device jomoko kanye. Hello.

Adhi maber. Bwana tu nawinjo ni ni ni, ni adala winjo ni koth chwe dala kanyo bwana. Bana sani. Ni ni dala koth chwe. El Nino. Koth chwe kalango to, to jo ahero dar. El Nino. Nyiri dhi katedo. Idhi nade? Adhi maber. Bwana winjo awinjo awinjo awinjo ni kore ma koro jo gweng' ng'ori mondo mi idhi cheke eh, nyiri nyiri nyahero te man town ka. Bwana nyarahero moro ni e plodwa ka kudutu. Ah, bwana macha to sunga. Ba wango rech koso man. Macha to sunga bwana bwana bwana. Tingine yani neno gimo gimo mako dhogo nyulo. Yawa yawa ngato neno ngato eh, this moro en gi dise e ot to o en mana single mother. Bwana to ngato nigi nigi dis moro ma dis TV ni bwana mara mbulu bwana. Dis ni en mipiri neno mane ode kanyo bwana. Oneno gi ji koso oneno kende? Ni do- do- dong ji to ok oyie donjo e od kanyo. To mano e- Mano e nene gima- siti bwana, Oketo ng'ama wang'i- mong'o dafne oketo wang'i ni. sita bwana, waneno mipira gi e dirisa e ode bwana gi thuon. Bwana Ko- In koro maniu bwana, in koro maniu da- maniu da- maniu Wapenji. dangoji. Hmm? to mano gima kata ka- ka joploto neni kata ki Ah, ah, ah, ah, jo, ah, ah, gino ne wadwa tero ne jo veter- jo veterinary jo gine jo minister of uh, minister of um, finance mar jo nini ne jo sirikal sirikal bade bade lach bade achiel kuom bedenego Onotim onotim nade? mondo dhi mondo bwana mano to nyaka wuo bwana gi, gi, gi jo ahero bwana to

Mana kelo nuru yach mane omwonyo Yona. Maja to nego wa oporo. By the way, olal, otherwise, no, awi- awi- awinjo ni en- awinjo ni en to sani tinde en dala. Techo odak dala nade To sani? giwacho ni in ema ichamo pesa ni Nitiere itieko. dalani. Ah, cham pesa ni bana koka en nyathi kich mera. Mane manyo oh. pesa dwa dhi university bana kanyo to nitimo marach. Dong ne pod norawe somo, somo moro, nosomo nosomo nosmaisa. Idwa lokori wash wash Nairobi ka. To pas. Ni gigino gino kik landre. In iwinjo gino nade? To an awinjo kama oni makoro kuodhi gino sani ji ong'eyo. Ji sani ong'eyo ni wash wash. Iwinjo ne onyulo onyulo onyulo nigi maziwa mrefu. Maziwa mrefu en en en, en pesa. Mano seng mar pesa. Kaka iluongo kaka iluongo pesa. Awinjo ni onyulo nigi maziwa mrefu. Ing'eni maziwa mrefu ne en ang'o? Adhi agine gi dongi dongi dongi. I realized I, I, I, I, reali- I, reali- I realized I Wach realized dhok I ming'eyo. realized Bwana wach dhok ming'eyo. I realized ni kiluoko mchele to pi mchele no release gin pi moro machalo nini yani I realized yani marachar. gulu, yani gulu pi marachar machalo chak kura use ria kae ni chak koro was Koro mane was- tutunge But you nigga why? you nigga why? Once bitten, twice shy. Kore kwa eh, ta- tapenji. Eh, eh, bwana sani iwinjo iwinjo na yudo job. Kanye. Dong madhi oko. Oko kanye. Anti na moro odhi adhi akatar kocha. An an jasekweri. On- Ibiro goyi wach mar luoko ji ni. Aluoko alu- aluoko Uni jinade mundi- kopo- uni kopogore gi misani- luoko kopogore gi luoko gi gi luoko nani ja- fundi fundi fundi manyocha ne waluoko iluongo nang'o mane waluoko chieng' birthday ne gi pi to donge en be mane owacho An ok awuoyo luoko. it was not m- eh Awuoyo koni. Deal mineno anti ni wuondi ni ni ni ni, ni tero ji kuno ni, ni many ne jino eh. tiketie shida adier kodwa ji to bana dong ji dwa dhi adhiya oko ji dong dwa dhi tich ang'o ni ne mori mondo imany ji to dungure ni mondo dhi manyi nikech ji onge tich ka koro in ionge tich ni ching'isa ni tiyo tij manyo tich in gi pesa akor in gi pesa ichalo ichalo jomoko ne joma wuoyo ichalo jomoko wuoyo pogigi pogigi jomoko ma uso ne ji odds mag betting nongisi ni hai tuduoge gi mano iwinjo ni telo ko bet mondo winy pesa no tango mi use to gi goni odi to ini yao nango udi bet eh, in be wi ber gadier an wiya ok ber nyaka donge mame nagoye gini nagoye nagoye dai at least mondo med ber moro nyaka idai mondo wanyisi kurutu gimoro gimoro biro timore chieng' moro dire dire mar Nyasaye tabia no Bwana nitie chieng' moro nitie ng'ato noluonga Job mawacho ni bwana manga ni chudo mafet manade oh, nyulo in tich mane minyalo tiyo bwana wega pimo wiji wadhodar wadhodar that that that nani kare msicha ne pondo ne dwadhi pondo owere gi chi gi chi gi chi gi Gichuore. Msiwele gichiege. Gichuore. Gichiege kosa chuore. Podi chamo ga jaba. Ngawa. Ichana ga. Ah, dong na dong nyaka na pod pedhi ras koro na we chana. But tinde na chana nikech. To kok itang tidhi chana mbuga. Idhi chana mbuga mbele. Idhi ringo. Mbuga ni mbuga mo ni mukali wazeni mano mano mbuga mane mbuga moro mane mane mane we mbuga nya moro mane we yo punitika. Adier punitika ni no dhi kanye.